Pum MC nunka ka ta fadja, n'ta promete ma pika dos pika ka ta disepsiona, sempre ta traze kontiúdu em primera mão família fika ligado fika ligado pamodi família diariamente passa na canal li pamodi nos ta bem faze live nos ta bem traze artista nos ta bem traze convidado nos ta traze tudo alguém pa canal então fika ligado pamodi canal li sa bem ser referência na Cabo Verde ok. Família nos ten fala sobri un jóven rapper mutu talentozu, má mutu talentozu ten stadu ta da txeu ki fala na redi sosial. Ten stadu tudu bês ki el lansa se múzika é hit, un jóven ki sta ta faze txeu diferénsa na kultura di hip-hop, na se manera di kanta, na se manera di traze se flow pizadu. Si bu ka ta kuda nada, bu ka ta intende ma gaje é fudidu. Nton, nos ten fala más ô ménus di ki é pa é ken ki nu sta ta fala di el? Un jóven últimus ténpu ki sta ta faze txeu barulhu na sénas di hip-hop kriolu. Na sénas di múzika kriolu. E kenha família e kenha? E foi nomiada sem ver nha E kenha família e kenha? Sa spera ma su ta dibinha família e e e kenha ka sabe ken Nha su ka sa kusi dibinha sa fla ke Lozir Junior Lozir Junior Nton se múzika Nha se múzika se vídeo klip se múzika Long Night ka sta na Youtui família. Kuse ki sa ta pasa família? Família nu ka sabe kuse ki pasa, nu kre sabe pamodi nos é fã di múzika, nos é fã di videoclipe, nu kre odja kel gosi sa ki pasa ku kel videoclipe, ki videoclipe ka sta na youtube más, kuse ki pasa família? Família ken ki sabe dexa na kumentáriu li sin sin pa nu kre sabe kuse ki pasa ku kel múzika di Lauser Junior, bu sabe ma kel múzika sa faze faze txeu susésu, txeu susésu, txeu susésu pa sen kel vídeo sta kuazi ta txiga un milhon, odja txigaba un milhon na youtube sem é ka fásil, é ka. Pa tudo alguém nha ka brincadeira não Um milhão na youtube é pamodi hit Então N stava ta fazi un live Então alguém fla ma kusa ki sa pasa ma kel video la uzi rijiu na long night ka sa na se canal Então nha nu bem li na fazi kel video nu ta pergunta kuzê ki pasa ku kel video di long night la uzi rijiu na Kuzê ki pasa será ki rola algun kusa pamodi bastidores algun kusa di ku video clip ki pasa oh problema interno oh problema externo o ki ki da nu kre sabi como fans Fans dja pidi pu ngamicita trazi i n ta spera ma Lose Junior komu rapper ta ben danu kel feedback nse ki pasa o si si manager o si assessores o kel i kel i kel otu nse intendi ta ben danu kel fans ta danu kel fans kel splikason fans ta sabe txeu algen ka sabe ma kel video ka sta na youtube Alvês txeu algen ta aprokura divizi múzika pa odja, ka ta atxa na YouTube. Nton pur bbc traze kel vídiu i ta alerta nhos ma kel víu Long Night di Lozy Junior ka sta na YouTube más. Kuza ki pasa? Será ki algun prubléma ki da? Será ki algun BO ki da? Sei lá, família. Kel é sô Lozy Junior pa ben splika-nu kuza ki pasa. Ki kel musika long night ka sta na youtube família. Pum se ba punga msi ta trazi kontiúdu tudu dia diariamente fika ligadu pamodi mundu kriolu rap kriolu musika kriolu tudu li nu ta ben aborda li nu ten más sénas pa nu ben aborda li y na spera mo ta gosta sima bu sabi er joven loser junior é un rivelason na hip hop kabuverdianu e ten si manera di kanta diferenti ten si manera di trazi se flow diferenti e ten stadu ta konkista publikus Kau Verdi interu, pa tudu ladu ki pasa, tudu algen ki N odja, ki N konxe, ta kurti jóven. Jóven txeu taléntu memu i el ten txeu pa da pa kultura. El sta ta da pa kultura, kel-la ki é inportanti. Reprizenta bu múzika, reprizenta bu kultura i nu kre sabe kuzê tanbê ki pasa ku videoklipi ki ka sta na YouTube. E ajenti kre sabê, pa! Xenti ke sabê, fan ke sabê, nos tanbê ke bu sabê, i se fudi di família. Nton, família, kel-li é un brevi notisia ki Punga MC traze nhos i N ta spera ma nhos ta kurti, nhos ta fika más atentu. Nhos ke fan tanbê N sabe ma nhos dja sinti falta di kel múzika Long Night di Boi, Lozy Junior. Song sa fadja txeu sucesso ki tudo ministra pô ta toca pa li pa la unde ki bai é so los e Junior ta toca pa tudo ku tel ku lobon ku pa tudo ku tel ku bon ku ladera é so los e Junior ki ta da long night long night long night oh long night long night. Lona, lona, pegó na kóla na fogo, dundududu da limon. Ave Maria, ómi, na kel dja traga, família, sol li é fudidu, pizadu. Nu krê sabe kuzê ki pasa ku kel sol, família, N ta poi kel vidru, N ta poi tudu kes padasa, N ta poi tudu kes baradjada, nhos ta odja kel múzika li, modi ki é pika. Família, nhos sai ma pika rispika nunka ta desepsiona, xa dexa pagu pa bo tanbê, família, nunka ka bu dizisti di bu sonhu, família, sénpri kóre tras nhos obijetivu. Dia y noiti ka bu kansa, kóre atrás objetivu, n seba bu é kapás di vense tudu obistáklu ki sta pa frenti, forsa nha manu, ka bu dizisti, si inda bu sta vivu pa djós tene algu grandi pa bo, nton 2023 é nos anu, é nos anu, sai di anu 2022 nu ta fitxa ku xavi di oru, nton 2023 nu ta ben fitxal ku xavi diamanti, bu sai ma kuza é brutu, nunka ka bu dexa. Algen poba baxu al kridita ma bu é kapas Ken ten men menti milionáriu faz milhon ah Skese Nton asuntu li nton é Lozer Junior Nton múzika é li Jona Junior ka sta na YouTube Kuzé ki pasa família nu krê sabe kuzé ki pasa Fui família ti na prósimu vídiu nu ta konta más detalhis.